Abusuafoɔ megye akyɛ obi biara Ghanafoɔ Awurade Nyankopɔn nhyira mo ma mo wate Ɛnɛ meba Ghanafoɔ nsɛmtwerɛfoɔ Ghana nsɛmtwerɛfoɔ meba mo so nnɛ Hwɛ sɛ nka yɛde sika sika na nka yɛde bɔbɔ a, wahu, yɛde money na nka ɛbɔbɔ a, nka Christiano Ronaldo kɔɔ Saudi Arabia no, nka Saudi ɛna asaafoɔ, nka wɔn na agye trophies yɛwɔ Saudi Arabia nyinaa. Wei kyerɛ sɛ bɔɔl yɛmfa sika Ɛnnɛ sɛ wotua prayer prayer ka kɛse yi nti no, kyenkyena prayer no nye trophy ma wo. Tie no yiye. Huh? Nsɛmtwerɛfoɔ a, fakyɛ sports, fakyɛ TV sports, fakyɛ sports, Lawson sports, Kinebet, Kwame Dela, Kwaku Adesɛn, fakyɛ sports, Abu Diaby, Habib, Habib, ɛna Ricardo Varas, ɛna Big Brother. Hwɛ, Habib, Habib yɛ Buroni. Habib ofiri Bono. Abu Dhabi nso firi Bono, Berekum. Habib nso firi Berekum, wɔyɛ Bonofoɔ. Nna hwɛ, Kinniebird nso yɛ bununi, ɔyɛ Hausa folk fan. Bununi biara taa Asantefoɔ. Nti hwɛ, bɔɔl no a yɛbɔɔeɛ no, yɛne ɛɛ Wadaadofoɔ, Wa Wakfo Molokofoɔ bɔɔeɛ no wɔ Sunday no, last week Sunday no, wɔ Accra Sports Stadium no. Wo ahwɛyiboɔ no bi biara no, wotumi hu sɛ kɔtɔkɔ bɔɔbɔɔ paa sene wakfoɔ. Ɛduru baabi koraa na kɔmantri ta no a wɔyɛ kɔm mehwɛɛ bɔɔl no live wɔ GTV Sports Plus. Edu baabi koraa na commentator no koraa bɔ sɛ delay tactics. Wɔse wak for Morocco foɔ no prayers no ɛbɔ delay tactics. Kakra bi na wɔagya wɔn ato fam. Even koraa no kɔtɔkɔ prayer Kamala gye red card koraa no na wak for Morocco foɔ pressure si wɔn so a na wɔgye agya wɔn to pitch no so ɛdelay time. Woahwɛ ɛboɔ no biribiara wɔ Max TV ɛne GTV Sports Pass do abɛdi mu adanseɛ sɛ meboa a. na wak foɔ delay bɔɔl no yɛ bɔɔ bɔɔl no wie ya ghana nsɛmtwerɛfoɔ nyinaa ɛkasa tia kuma sante kɔtɔ players ɔmo a mɔhwee na wak foɔ kwan pa wak foɔ koraa mɛbɔ bɔɔl mo hyɛ da sɛ menim sɛ bɔɔl nso sɛ ɛyɛ bɛbɔ a yɛhyɛ da

Deɛ mokaeɛ ara ne sɛ ɛna Wakfoɔ wɔ sika ɛna wɔtua sika akɛseɛ. Sɛ yɛde sika akɛseɛ no kɛtua bɔ ɛtua anka Madrid ɛnka wɔbɛgye Champions League da biara. Ɛnka Barcelona ɛbɛgye Champions League da biara. Ɛnka Liverpool ɛbɛgye Champions League da biara. Ɛma menka asɛm nkyerɛ mo. Sɛ wɔkɔ English Premier League na aba Spanish La Liga wɔ Spain na akɔ English Premier League wɔ England a, English Premier League tim a ɔbɛweɛ no, tim a ɔbɛweɛ koraa no a wɔkɔ relegation, excuse me, tim a ɔbɛweɛ wɔ English English Premier League no, ɛna ɛte sɛ wagye Spanish La Liga sika a yɛde ma wo. Tim a ɔbɛwe wɔ English Premier League no, sika a saa tim no bɛnya no, ɛna ɛte sɛ de wagye Spanish La Liga.

Opa akyɛke, sɛ modze munnum ade a monnkyɛke. Mommpɛ nokwar kã. Nna ae na motsetse TV so radio so na mukã, hɛ, Kinebert yɛ Boroni. Habib wɔ Fakyɛ Sports ɔyɛ Boroni, Kinebert Lawson Sports ɔyɛ Boroni, Abu Diaby Fakyɛ Sports ɔyɛ Boroni. Ntsi Boroni ebien na wɔbɛkra bi ama Kumasi Asante Kɔtɔkɔ da. Wɔn nyinaa taa Kɔtɔkɔfoɔ efisɛ wɔn yɛ Bonofoɔ efisɛ Bonofoɔ ne Asantefoɔ nyɛ fan. I am telling you the truth, I am telling you the fact, ɛnokorɛ na mekare kyerɛ wo. Wopɛ a kyɛke, wokɔ social media nso kɔ tiktok a kyɛke sɛ meboa a. Ɛbonofoɔ ne Asantefoɔ nko every day biara. Ɛde na ɛde ayɛ bonofoɔ. Asantefoɔ ɛnyɛ ɔmo hwee, taa na ɔmo taa because of ɔpɛn so otumfuo sɛ to the second, obiara taa yɛ wɔ Ghana. Asantefoɔ yɛayɛ dɛ. Yɛbɔɔ bɔɔl yi wieeɛ, wohwɛ bɔɔl a kɔtɔkɔ bɔɔ yɛ bɔɔl pressure paa wɔde si yɛ team ani so, goal na ama. Ɛna mo nso fa yɛ na yɛkɔ a yɛnkɔyɛ hwee hɛ, yɛde nkunimdie bɛba ama no ahyɛ mo. Friday, obiara nhwɛ bi live, yɛbɛhyɛ wɔn de nkunimdie aba. Yɛkɔ Kaizer Chiefs wɔ ɛyi. Yɛkɔ Kais yɛne Kaizer Chiefs kɔ akɔbɔ wɔ South Africa. Saa na asɛmtwerɛfoɔ sɔ ɛsɔ paa yɛ saa. Wɔn kasa tia yɛ saa de kɔtɔkɔ yɛkɔ yɛkɔhyɛ yɛ nwɔtwe yɛkɔhyɛ yɛ num yɛkɔhyɛ yɛ du ɛna wɔn wɔn da wɔde deɛ wɔn da ato kɔtɔkɔ ti mu no nanso yɛde nkunimdi obi a ɔhwɛ bɔɔl ne bɔ sport tv biara hu sɛ kɔtɔkɔ bɔ bɔɔl ɛkɔ penalty ɛgye trophy ne de baeɛ yɛdi nkunim wɔ penalty yɛde trophy ne de baeɛ. Ahoɔyaa ne nsɛmtwerɛfoɔ, Ghanafoɔ nsɛmtwerɛfoɔ, yɛnim deɛ kɔtɔkɔfoɔ de ayɛ mo. Nanso yɛ yɛbɛgu mo anim ase. Mo deɛ Friday mo deɛ monhwɛ yɛ. Yɛbɛgu mo anim ase, yɛbɛkyerɛ mo sɛ yɛyɛ kɔtɔkɔ, yɛyɛ Asante kɔtɔkɔ. Wokum apem a, apem bɛba.